دواتر بەڕێز مەسعود بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان لەوتەیەکدا خۆشحاڵی خۆی ڕاگەیاند بەوەی ژمارەیەکی باش لە ڕۆڵەکانی میللەتی کورد لێرە ئامادەن تا تواناکانی خۆیان بخەنەگەڕ و لە خزمەتی کوردستان بن. هاوکات گوتیشی ئێستا ئێمە پێویستمان بە بنیاتنانی ژێرخانێکی باشە بۆ کوردستان، دەبێ کار بۆ دروستکردنی بکەین. ئیمڕوو پێویستیمان بەوەیە ژێرخانەیەکی زۆر زۆر مەحکەم لە کوردستان دروست بکەین بۆ ئەوەی هەموو متمانەمان بە خۆمان بی نەوەکو چاومان لە هاوردنی خوارد حەت هەم بەسیترین شتومەکی خواردەمەنی لە دەرەوە بی. بەڵام خۆشتان ئەزانن کە گەلی کوردستان دەرفەتی ئەوەی نەبووە بە هیچ شێوەیەک کە وڵاتی خۆی بینا بکات. هەمیشە ژێردەست بووە، تەپەسەر بووە، چەوسێنراوتەوە، حەتتا سەردەمێکی وا بوو کە وەزعێک بەسەر خەڵکی ئەم وڵاتە دەهات کە بۆ نانی ڕۆژانەش دەبوایە ڕژێم نانی پێ بدا ئەگینا نان نەبوو بیخوات. لە بەشێکی دیکەی وتارەکەیدا سەرۆک بارزانی گوتی، ئێمە لە حوکمڕانی خۆجێیی کەموکورتیمان هەیە، بۆیە دەمانەوێت سوود لە تواناکانی ئێوە وەربگرین.

هەموو هەوڵی خوتان بخەنە کار بۆ ئەوەی ئەو کەموکوڕیانە نەمینن و من بە دڵنیایەوە عەرزتان دەکەم کە ئێمە پێویستیمان بە زانستی ئێوەیە، پێویستیمان بە بسپۆری ئێوەیە و ئامادەشین گوێڕایەڵی ئێوە بین و ئامادەین نەسیحەتی ئێوەش وەربگرین و کاری پێ بکەین. سەبارەت بە پرسە نەتەوەییەکانیش سەرۆکی هەرێمی کوردستان ئەوەی ڕاگەیاند، لەمەودوا دەبێ مافەکانمان لە ڕێگەی ئاشتی وەدەست بێنین، لە دیاریکردنی چارەنووسی خۆشمان ئێمە بڕیار دەدەین. ئێمە وەکو نەتەوەیەک ئەبی زۆر واقعبینانە بیر لە ئایندەی خۆمان بکەینەوە، بێگومان ئێمەش وەکو هەر نەتەوەیەکی تر، مافی بریاردان لە چارەنووسی خۆمان هەیە، بەڵام زمانی ئەوە نەماوە ئێمە خەباتی چەکدارانە بکەینە وەسیلە بۆ گەیشتن بە ئامانجی خۆمان. ئێمە بی پەنا بەرین بۆ خەباتی دیموکراتیانە، ئاشتیانە، دیالۆگ لەو شوێنانەی کە مومکینە لە پەرلەمان، لە پەرلەمان، ئەمە کاریگەری زیاترە لەوەی ئێمە بەشەر لەم سەردەمەدا خەبات درێژە بە خەباتی خۆمان بدەین. لە کۆتایی وتەکەشیدا بەڕێز مەسعود بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان گوتی، قوربانی زۆرماندا تا بەو ڕۆژە گەیشتووین، بۆیە ئەو دەستکەوتە ئەمانەتە لەسەر شانی هەموو لایەکمان، بۆیە دەبێ بە هەموومان هەوڵی پاراستنی بدەین. پاشان دکتۆر ئالان دیلانی سەرپەرشتیاری کۆنگرە باسی لە توێژینەوەی بواری تەندروستی کرد تا لە کوردستان کەڵک لەو سیستەمە وەربگیرێت کە لە وڵاتانی ئەوروپا و ئەمریکادا هەیە. ڕەنجبەر حاجی، کوردستان تیڤی، هەولێر.